Rhaid i mi ysgrifennu'r ddarlith hon cyn cyhoeddi ystadegau'r cyfrifiad a fu y llynedd ar y Cymry Cymraeg yng Nghymru. Mi ragdybiaf y bydd y ffigurau a gyhoeddir cyn hir yn sioc ac yn siom i'r rheiny ohonom sy'n ystyried nad Cymru fydd Cymru heb Gymraeg. Mi ragdybiaf hefyd y bydd terfyn ar y Gymraeg yn iaith fyw, ond parhau'r tueddiad presennol tua dechrau'r unfed ganrif ar hugain, a rhoi bod dynion ar gael yn Ynys Prydain y pryd hynny. Dyna felly lwyddo o'r diwedd y polisi, a osodwyd y nod i Lywodraeth Loegr yng Nghymru yn y mesur a elwir yn dde ddyfuno Cymru a Lloegr yn y flwyddyn 1536. Chwarae teg i'r Llywodraeth. Trwy bedair canrif o lywodraethu Cymru, er pob tro ar fyd, er pob newid ar ddull y Senedd a moddion Llywodraeth, Er pob chwyldro cymdeithasol, ni bu erioed anwadalu ar y polisi hwn o ddiddymu'r iaith Gymraeg yn iaith weinyddol mewn na swydd na llys nag unrhyw ysgrif gyfreithiol. Meddai cyfreithiwr mewn llys barn yn 1773,

an event which is socially and politically so desirable, a hyd yn oed yn ail hanner yr ugeinfed ganrif, yn y flwyddyn 1952, yn Siarter y Gorfforaeth Darlledu Brydeinig, Er yr holl newid a fu yn agwedd a meddwl arweinwyr addysg a diwylliant, fe ofalwyd peidio ag enwi'r iaith Gymraeg yn gynnedd fan hepgor ar reolwr a chadeirydd i Gymru. Nid wyf yn anghofio fod newid dirfawr wedi bod yn yr ysgolion. Heddiw y mae Adran Gymreig y Weinyddiaeth Addysg yn noddi'r Gymraeg a'i chymell ar yr ysgolion yn deyrach na'r awdurdodau lleol Cymreig. Caf sôn yn nes ymlaen am arwyddocâd hynny. Eithr y tu allan i fyd y plentyn a'r ysgol, Erys y ffaith mai Saesneg yn unig sy'n angenrheidiol i bob swydd neu ofis weinyddol yng Nghymru. Nid yw egwyddor y Ddeddf Uno wedi lleisi dim. Trown gan hynny at y Cymry eu hunain. Rhag bod blych ei hun yn llygad y Sais yn peri na welom y trawst yn llygad y Cymro. Os darllenwch chi'r rhan hanesyddol yr adroddiad ar y Gymraeg mewn Addysg a Bywyd, 1927, y mae'r dyfyniad o Morris Cuffin, a gwynai am gŵr eglwysig o Gymro a ddoedodd Nad cymwys adael printio math yn y byd ar lyfrau Cymraeg. Eithr ef a fynneir bobl ddysgu Saesneg a cholli'u Cymraeg. Y mae hynny yn dystiolaeth deg i farn y mwyafrif mawr o'r gwyreglwysi garboneddigion Cymreig ar bolisi'r Tuduriaid. Mae'n iawn inni gydnabod dwy ffaith. Yn gynta, na fu wedi marw Elizabeth hyd at drothwy'r ugeinfed ganrif, na chais na bwriad gan neb o bwys yng Nghymru i ddato dim ar y cwlwm a unodd Gymru wrth Loegr. Fe beidiodd y syniad o Gymru'n genedl, yn undod hanesyddol, a bod yn atgof na delfryd na ffaith. O ganlyniad, ni bu chwaith unrhyw gais politicaidd hyd at yr ugeinfed ganrif i adfer statws yr iaith Gymraeg, na chael ei chydnabod mewn unrhyw fodd yn iaith swyddogol na gweinyddol. Bodlonwyd drwy gymryd gyfan yw daros dyngiad llwyr. Rhwng y ddwy ffaith hyn y mae cysylltiad clos. Os un deyrnas gwbl unedig yw Lloegr a Chymru, yna mae bod iaith Gymraeg hanesyddol yn dramgwydd politicaidd, yn atgo am gyflwr gwahanol yn beryg i'r undod. Dywedwyd yn union hynny yn y Ddeddf Uno, yn y llyfrau gleision, a throeon lawer. Ond ar ôl oes Elizabeth y Gynta, ni ddywedwyd hynny cyn amled yn Gymraeg. Derbyn y naill egwyddor a wnaeth llenyddiaeth Gymraeg derbyn y Deyrnas Gyfunol Clasur mawr cynta'r Deyrnas Gyfunol yw'r Bardd Cwsg, y frenhines Ann gyda llyfr ystadyd Lloegr dan ei naill law a'r Beibl dan y llall yw arwr y clasur hwnnw. Dewch gyda mi i gyfnod llawer nes atom, Dyma a ddwedodd hen ewyrth i mi, John Thomas Lerpwl, mewn anerchiad yng Nghanarfon yn 1880, Un genedl fawr Brydeinig ydym, o dan yr un llywodraeth. ac y mae'n rhaid i mi ddweud nad oes ynof ond ychydig o gydymdeimlad â'r cri a godir yn y dyddiau hyn am gael plaid Gymreig yn y Senedd. Yn union yr un safbwynt â Matthew Arnold, ond bod Arnold yn fwy rhesymegol, yn Saesneg y llefarodd ef. Erbyn y ddeunawfed ganrif, ceir digon o dystiolaeth i effeithiau'r ddeddfuno ar yr iaith. Dywedodd Sebastian Price o Lanfyllin mewn llythyr Lladin yn y flwyddyn 1700 fod y Gymraeg erbyn hynny wedi peidio ei harfer oddi eithr gan y werin iselradd. Roedd Ellis Wyn ar y pryd yn gorffen ei gyfieithiad o Reol Buchedd Sanctaidd Jeremy Taylor. Yn y drydydd bennod, fe ddaw at drafodaeth ar ddyletswyddau y sawl a gaf i rhan o'r uchel swyddau. Ac ebe'r ef, dylid swyddau brenhinoedd, a barnwyr, a llywodraethwyr gwledig ac eglwysig, heblaw i bod yn faith ac yn ddyrus, maent hefyd yn amherthnasol sylwaeth i'r iaith Gymraeg. Byddaf yn bendithio Elis Wyn am y sylwaeth yna, er ei fod ef mor anghyson â John Thomas. Felly y bu i'r Ddeddf uno gau'r Gymraeg allan o lysoedd llywodraethwyr a thai bonedd y deyrnas, allan o fyd arweinwyr cymdeithas, lle y cei trafod, dysg a thechneg a chelfyddyd a gwyddor. Dangosodd Mister Alwyn Prosser fod Williams Pantycelyn yn cwyno'n debyg. O'r holl gelfyddydau ag y mae gwledydd eraill yn ei astudio, ac wedi dyfodi berffeithrwydd mawr ynddynt. Nid oes brin lyfr yn Gymraeg ac sydd yn dangos pa beth yw un o'r celfyddydau hyn. Pa gyhyd! Y goddef y Cymry, y fath anwybodaeth a hyn! I oddef a wnaeth y Cymry. Cais arall i edfryd i'r Gymraeg ehangder diddordeb a diwylliant Bonedd oedd gothodidigaethau Cymdeithas y Cymrodorion. Dywedodd Richard Morris amdanynt mewn llythyr at William Vaughan, Ny ni y Cymrodorion. a ddatguddiwn i'r byd werthfawrogrwydd yr hen iaith hon. Mewn lliwiau mor brydferth ag y bydd i chyfri rhag llaw yn anrhydedd i siarad ymhlith dysgedigion a dyledogion y deyrnas. Ie, yn llys y brenin, mal yr arferid gynt. Ond i siomi a'i chwyrwi a gafodd Richard Morris yntau. Methodd gan y Cymrodorion fagu dosbarth canol diwylliedig Cymraeg. A'r ddogfen bwysig nesaf ynghylch sefyllfa a dylanwad y Gymraeg yw adran fawr Er Ŵyl Lingan yn Llyfrau Gleision 1847. Brad, y llyfrau gleision yw'r enw a roddwyd ar yr adroddiad hwn yng Nghymru. Dale Sir Reginald Coupland, Mae Brad y Llyfrau Gleision a frathodd i fywyd genedlaetholdeb Cymreig. Coupland yn wir yw'r unig hanesydd sydd wedi trafod yr adroddiad yn deg a chytbwys. Ni wna i nawr, ond dyfynnu un tudalen sydd yn olyniaeth Ellis Wynne a Richard Morris a Williams Pantycelyn. Ond bod Lingen yn ysgrifennu yng nghanol y chwyldro diwydiannol, pan oedd cymoedd y glo a'r haearn yn gyrchfa i filoedd o dlodion ardaloedd gwledig Cymru.